Хөрмәтле интернет караучылар, тамашачылар! Зилант ТВ интернет каналының беренче аналитик тапшыруы Апанай мәчетендә башлана. Әйе, дин мәсьәләләре, милләт мәсьәләләре турында сөйләшербез. Бу әңгәмәдә без Апанай мәчетенең имам-хатыйбы, күренекле дин һәм җәмәгать эшлеклесе Вәлиулла Якуп белән сөйләшербез. Вәлило әфәнде ул Мөфти урынбасары да булган кеше Мөхәммәдия мәдрәсәсен яңадан эшләтеп җибәреп, аның ректоры да булган кеше, менә инде егерме елдан артык эшләп килүче Иман нәшриятын оештырып, меңнән артык исемдәге китапларны да чыгарган кеше һәм әле дә саны тыныч кына, сабыр гына мөфтияттә мәгариф һәм фән мәсьәләләрен алып баручы бүлекне җитәкли һәм ул Апанай мәчете яңадан аякка басканнан соң аның имам-хатыйбы. Вәлиулла әфәнде, менә сезгә килүебезнең бүген сәбәбе шушы, тугызынчы июньдә Казанда Россиядәге, Сигез-тугыз йөзләп имам җыела. Алар белән менә өченче тапкыр инде җыелып татар конгрессы, Татарстан Президенты милләт һәм дин бүгенге заман турында сөйләшә. Бу җыелышларны сез беренче тапкыр гына күрмисез. Ә шулай да, без инде мөфтиләр, президентлар әле әзерләнәдер, аларны борчымыйк, аларның ишетербез аларның фикерләрен, ләкин һәркем бит белә, бу имамнар җыелгач, Авылдан, шәһәрдән, чит төбәкләрдән, бәлки БДБ илләреннән нәрсә турында сүз барыр һәм иң актуаль мәсьәләләргә руханиларның һәм гади кешеләрнең, дөньяви кешеләрнең, киң җәмәгатьчелегнең мөнәсәбәте ничек? Татарның, бәлки башка дин вәкилләренең, башки, бәлки башка милләт вәкилләренең мөнәсәбәте ничек? Һәм иң авырткан, иң кызыклы һәм күңелләрне дулкынландыра торган мәсьәләләр нәрсә ул? Әйтегез әле, башта менә шушы муллалар җыелышына һәм Президентның андый очрашуына сез ничегрәк карыйсыз һәм беренче ике очрашудан соң нинди тәэсирләр калган иде? Бисмиллаһи рахмани рахим. Мөхтәрәм Ризил, Римзил әфәнде, мөхтәрәм интернет караучылар. Дөрестән дә, Казан шәһәрендә инде менә өченче тапкыр быел Ислам һәм милли тормыш исемендә муллалар җыены үткәрелә. Анда инде БДБдан түгел, Россия Федерациясеннән, бөтен төбәкләреннән дип әйтергә кирәк, имамнар чакырулы һәм мөфтиләр инде бөтенесе мотлакан бөтен санда киләләр гадәттә. Бу, минемчә, бик актуаль җыен. Чөнки Әлбәттә, ислам дине, ул интернациональ, бөтен глобаль рәвештә хәрәкәт итүче дин була. Әмма шул ук вакытта аның бит милли һәм региональ үзәнчелекләре дә бар. Менә без, татар халкы буларак, мөселманнар буларак, менә шушы ислам эчендә үзебезнең милли спецификасын, миллилегебезне ничек саклый алабыз? Һәм менә шушы өченче тапкыр җыелуыбыз бит, ул бит очраклы рәвештә түгел. Аңа бит инде ниндидер җирлек бар. Чөнки менә бигрәк тә ун еллар элек, элгәре Россиядә Кавказдан тыш бөтен мәчетләре татар телле булса, менә бу соңгы ун-унбиш ел эчендә алар татар теллелеген җуя башладылар. Менә бигрәк тә Рәсәй шәһәрләренең өлкә үзәкләрендә булган мәчетләрдә вәгазь сөйләү, гомумән, эш алып бару татар теленнән рус теленә күчә бара. Һәм татар теллелек бетте исә, икенче адым инде безнең татар милләттән булган имамнарны шул мәчетләрдән чыгару процессы да бара. Һәм менә ул елдан-ел активрак китә ул. Димәк, без, беренче яктан, милләтебез өчен, милли тормышыбыз өчен мәчеттә татар теле даирәсен җуя барабыз. Һәм икенче яктан, менә бу Рәсәй имамнары дигән феномен, ул элгәре тулысынча татар милләтле иде ул. Анда сирәк-мирәк очракта гына, бәлкем, татар булмаган кешеләр булса, хәзер шактый күләмдә менә бу Урта Азия, бигрәк тә Кавказ ягыннан килгән кешеләр имамчылыкка дәгъва итәләр һәм ачыктан-ачык әйтик, безне кысрыклап чыгаралар. Һәм бу ситуациягә без менә Казаннан, Татарстаннан, Битараф булып, күзәтеп кенә торыйкмы, яисә берәр нинди оештыру ягыннан ярдәм кулын суза алабыз мы дигән нияттән оештырыла, минемчә, менә бу очрашулар. Чөнки Татарстан Республикасы ул әзме-күпме финанс, оештыру мөмкинчелекләргә ия. Һәм безнең Президентыбыз ул татар халкының лидеры. Ул милли лидер генә түгел, татарларның шактый күпчелеге мөселманнар булу сәбәпле, әлбәттә, мөселман лидеры да шул ук вакытта. Һәм хәзер Рәсәй күләмендә Бигрәк тә менә шул Төньяк Кавказ республикасын алсак, менә бу элита арасында мөселманчылык җәһәтеннән конкуренция күренә башлады. Ул бигрәк тә Мөселманнар арасындагы бу Мөселман элитасы арасында. Менә бигрәк тә Татарстан һәм Чечняны сез күзгә китерсәгез, менә бу хәтта минемчә Яңгыравыклы чаралар үткәрү буенча да аны сизеп була. Менә Рамзан Кадыйров бездә. Һәм шул нияттән инде, әлбәттә, җыелмыйча булмый. Менә моны имамнар, бигрәк тә татар милләтеннән булган имамнар, җыелышып, киләчәк турыда уйламасак, безнең өчен кем уйлар? Әгәр инде бернәрсә эшләмәсәң, менә ул бик тиз процесс барачак. Бер ун ел эчендә Россиядә татар имамнары, мәгәр Татарстан, Башкортстанда гына каларга мөмкин. Оппонентларыгыз әйтәчәк бит, Исламда милләт юк. Ислам дигән зур төшенчә, зур гомумилек бар ул. Һәм милләтләр, телләр, инде нишлисең, менә безнең шәһәрдә, Татарлар яки татарча сөйләүчеләр әз, шуның аркасында без мәхәлләне югалтабыз, шуңа күрә туры килә инде, дип әйткән караш, аны яшерен түгел бит, әйтәләр. Ничек җавап бирәсез менә бу эшкә? Мәчеткә йөрмисез. Үзәк Азиядән, Кавказдан килгән кунаклар, мигрантлар киләләр, сәдака да бирәләр, ә сез килмисез, килгәнегез дә телне белми.

Татарлар гел беренче урында. Бик сирәк урыннарда гына башка халыклар өстенлекле итә. Әмма мәчет эчендә процент башкача. Анда инде, менә мәсәлән, берәр гадәти урысча хәлен алдык ди, тулаем мөселманнар халык арасында Татарлар беренчел гөндә тәшкил итә. Мәчет ихатасына кердең исә, алар азчылыкны тәшкил итә. Димәк... Бу бар, объектив сәбәпләр бар. Но бит барыбер менә бу шәһәрләрдә мөселманнар саны буенча татарлар беренчел. Шуның өчен инде иртәме, соңмы, ул татар халкы Ну, бәлкем, соңрак килер ул мәчеткә. Барыбер шуңа бара бит инде дөнья. Менә бу Россия күләменнән алсаң, барыбер секулярлык, атеистлык инде ул э, артта кала. Но безгә соңга калмаска кирәк. Менә безнең халкыбыз мәчеткә килеп, тәмам тулырга да мөмкин, әмма анда инде татар теле, татар муллалары булмаска мөмкин. Менә шуның өчен инде менә бу җыеннарның актуальлеге шунда, минемчә. Соңга калмаска. Һәм татар имамнарының прослойка буларак мәнфәгатьләрен дә без химая итәргә тиешбез. Татар халкы да моңа бит инде мәнфәгате шунда, татар телендә, татар имамнары аларга рухи хезмәт кылса яхшырак бит инде. Менә шуның өчен инде менә ул бик катлаулы проблема. Сездә хаклык бар. Аны менә ничектер инде тылсым аркылы, ниндидер могҗиза итеп хәл итеп булмый. Монда эш кирәк. Ә килеп чыга бит, татар сан ягыннан гына түгел, сыйфат ягыннан да үзгәрә һәм татарның татарлыгы, хәтта мөселманлыгы кими дигән сүз була бит. Мәчеткә йөрмәгәч, шәһәрдә меңләгән булып, мәчеткә дистәләгән генә килгәч, тен, бу тенденция, нишләп ул анда дагестанлылар, Үзәк Азиялылар үзләренең милләтләрен кытайлар, башкалар саклый, ә татарлар сакламый? Аның фаразларыгыз бармы, ни сәбәптән? Менә монда инде барыбер күчеш чоры булачак. Менә бу татар халкы тулаем иманга килгәнчә хәтле бер мөддәт вакыт узачак. Менә шул вакытта татар имамнарын бетермәс өчен без нәрсә эшләргә тиешбез? Менә мин уйлавымча, безгә менә тиз арада бик сыйфатлы, бик белемле имамнар хәзерләү мәҗбүри. Вазифа тора. Менә безнең имамнарыбыз, алар бер башка, бер дәрәҗәгә югарырак булса, шәргый гыйлемнәр буенча, телләр белү буенча, гомумән, әхлакый яктан, әлбәттә, алар имам булып калачаклар. Һәм анда бернинди Башка конкурентлар да керә алмас. Менә шул мәсьәләне. Һәм алар инде, әлбәттә, табигый, татар телле дә булырга тиеш шул ук вакытта. Һәм гарәп, һәм инглиз, һәм башка телләрне белү белән татар телен дә белсеннәр. Актив эшләсеннәр безнең халык белән. Аны мәчеткә китерсеннәр. И менә шул вакытта без менә бу ике куянны отачакбыз. Ун елдан, мәсәлән, халык мәчеткә килер, татарлар мәчет эчендә дә күпчелекне тәшкил итәр, шәһәрдә кебек. Һәм шул ук вакытта анда татар имамнары да калыр. Ә менә шуны аңламыйча бит, менә ниндидер халкыбыз эчендә мобилизация эшләмичә, аңа ирешеп булмый. Мәгълүм булуынча, үзгәрешләр бар. Татарстанда хакимият муллаларга, мәчетләргә, мөфтияткә зуррак ярдәм бирә башлады. Яңа мөфти билгеләнгәннән соң, сайланганнан соң, имам-хатибларга эш хакы, транспорт бирү мәсьәләләре яхшырган дип ишетәбез, укыйбыз. Һәм менә бу тенденциянең уңаедыр бит инде бу. Шулай да менә шушы хәзерге чорда да Татарстан имамнары арасында ниндидер каршылык сизелә. Берәүләр Мәккәдә укыган, икенчеләре Бохарада яки анда Уфада яки Казанда. Һәм менә берәүләре ниндидер радикал, анда Ваһһабит яки элегрәк әйткәнчә хәзер салафилар дип ниндидер бәхәс бара һәм муллалар арасында кеше ниндидер кан яки анда ниндидер җан бүлешү галәмәте бар. Моны ничек кем хәл итәргә соң ул тиеш соң? Милициямы, президентмы, нинди дә булса зур мөфтият оешмасымы, Россия президентының киңәшчеләре бар акча биреп торучы. Нишләргә соң менә бу каршылык белән? Әле менә дөрес түгел бит һаман да, ишетеп торабыз. Күрдек анда Кол Шариф мәчете тирәсендә дә йөрешләр булды, бөтен Россия интернет аша күрде, ниндидер күрәбез форумнарда бер-берсен тәнкыйтьләү, фаш итү, кысрыклау галәмәтләре күренә. Бу бит инде теге мәчеткә кешеләрне чакыру турында сүз бармый монда. Хәтта муллаларның эш хакы турында да бармый. Бер-берсен кабул итмәү, үзләре барсы да татарлар һәм Татарстанда яшиләр. Бу каршылык каламы, зураямы? Һәм сезнең шәх, шәхси карашыгыз? Әлбәттә, сез мөфтиятнең бер вәкиле, ләкин сез үзегез шәхес. Һәм безнең арада хакыйкатьне әйтергә мөмкин һәм беркемне дә рәнҗетмичә. Әйтә аласызмы? Сез кайсы якта монда?

Менә биредә инде менә бу мәдрәсәләребезне финанслау безгә менә бу сыйфатлы руханилар буынын үстерергә мөмкинлек бирә. Аңа хәтле дә инде без беләбез, Россия Ислам университеты шулай ук ниндидер ярдәм алып тора иде. Ул да бик зур Потенциаль мөмкинчелек бирә безгә менә шул кадрлар ягыннан, калышмаска башкалардан. Әмма менә бу Төньяк Кавказны алсак, менә сез әйтегез, имамнары бакчаларда кызганыч юк әле, мөхтәсибләр һәм казыйлар гына, ул бик азчылык руханият ул аны. Ә менә әмма менә бу имамнар әлегә финансыз утыралар. Ә Төньяк Кавказны алсаң, анда бит Ингушетия булсын, Чечня булсын, Анда бөтен руханият дәүләттән финанслана. Бөтен мәчетләр. Сәдака белән яшәгән мәхәлләләр юкмы? Сәдака да өстәмә рәвештә, ул премия рәвешендә. Әмма анда дәүләт структуралары, алар инде ул үзенчә аларны дөрес итеп оформить итә алар, әмма сер түгел, алар финанслана. Алар дәүләт акчасына яши. Шуның өчен инде без шул яктан нык калышабыз. Икенче яктан, менә бу Ингушетиядә, хәтта инде туксанынчы еллар ахырыннан мәктәпләрдә беренче сыйныфтан унберенче сыйныфка хәтле мәҗбүри рәвештә дип әйтергә кирәк, ислам нигезләрен укыту бара. Менә шул яктан да бездә чагыштырырлык түгел. Шуның өчен инде, әлбәттә, менә бу Кавказ муллалары дип әйтик. Алар менә бу Россия киңлегенә, үзләренең хасил булган диаспораларга зур мөмкинчелек итеп карыйлар. Менә алар инде менә безнең территорияне, дөрес әйткәндә, татарлар гына яши торган, алар хәзер аны үзләренең тәэсир итү аренасы итеп кабул итәләр. Аларның мөселманлыклары, рухи, рухани әзерлекләре югарыракмы? Ә мөселманнарның һәм имамнарның? Ну аларның, беләсезме, халык арасында динилек проценты ягыннан югарырак. Менә Дагыстанда алсаң, социологлар фаразлавынча, 60-70 процент биш вакыт намазлы. Бездә андый дәрәҗәдә түгел. Без инде ун процентка җиткәнебез юк әлегә. Нәкъ бездә, безнең милләттәшләребез арасында дуңгыз ите генә түгел, хәмерне куллану, бөтенләй әхлаксыз яшәүчеләр, Саны күбрәк дип әйтергә мөмкинме? Ну, намаз укымау хәтәре бар. Анда инде югарырак. Әмма менә бу руханилар ягыннан килгәндә, әзерлеклек ягыннан бу куркыныч. Менә беләсезме, мин бит әйтәм, менә бу Россия шәһәрләре. Алар инде хәзер конкуренция аренасы. Анда, карагыз, Төньяк Кавказ муллалары, идарәләре дәүләттән шактый күп акча алып, Аларга һөҗүм итәргә җиңелрәк бит. Ә безнең аз күләмдә генә. Кайбер руханиларның кайбер кечкенә генә сыйныфлары акча алып ята әлегә хәтле. Шуның өчен инде без менә тигез түгел, дип әйтәсем килә. Шуның өчен инде менә бу дәүләттән яңа килә торган Ярдәмне тәнкыйть итү зур ахмаклык, минемчә. Аны инде үстерү кирәк. Чөнки менә безнең Төньяк Кавказ белән шундый тигез булмаган акча ягыннан ситуация елларга сузылса. Бәлки, гафу үтенәм. Без йотабыз, без.
Бу ярдәм булмаса, бәлки, радикальләшү тагы да көчлерәк һәм башка акчалар, башка тәэсирләр көчлерәк булып килгән булыр иде. Шулай түгелме? Бәлкем, бәлкем.
Чөнки бит менә, беләсезме, анда бит сер түгел. Ислам шундый нәрсә ул, бик четерекле нәрсә. Әгәр үз дәүләт, менә бу Россия дәүләте булсын, Татарстан дәүләте, ул финансламый икән мәчетне, аны бит кемдер барыбер финанслаячак. Ә ул башка дәүләтләр атлыгып торалар акча бирергә. Ходай кичерсен, әгәр дә безнең Төньяк Кавказдагы милләттәшләребез, мөселман кардәшләребез ничектер авыр алса, ләкин нәкъ шул төбәктә без еш кына Мөфтине шартлатканнар, урынбасарын атканнар, мәчет янында шартлату, базар янында шартлату дигән бик куркыныч, шөбһәле хәбәрләр ишетәбез. Һәм, Алла сакласын, безгә мондый тәртипләр килә күрмәсен дибез. Ә кайберәүләр кулланып, менә сезнең исламыгыз шундый хәлгә китерә, ди. Ничек аңлатасыз? Менә безнең сезнең соравыгызның икенче ягы бар иде. Менә бу ислам эчендә, менә безнең руханилар арасында да дифференциация бар. Караш төрлелеге һәм төрле дини агымнарга симпатия белдерү. Менә дөрес әйтәсез, шактый яшьләребез Согуд Гарәбстанында белем алды, кайберләре Төркиядә, Пакыстанда, хәтта башка илләрдә. Анда төрле карашлар өйрәтелә. Һәм алар күп вакытта менә безнең илебездәге ситуация белән туры килми. Бу объектив нигез бар. Чөнки Согуд Гарәбстанын алсаң, анда бит инде башка диннәр хәрәкәт итү тыелган. Чиркәү төзеп булмый анда. Ул чиркәү службасын нелегаль рәвештә йортта үткәрсәң, төрмәгә утырталар. Евангелие тыелган әдәбият. Евангелиене сакласаң, сине шулай төрмәгә утырталар. Шартлар башка. Без аны тәнкыйть итмибез, әмма Россия белән туры килми ул. Шуның өчен инде анда өйрәтелгән исламның аңлавы, ул безнең белән бәрабәр түгел. Әмма ислам дөньясында бит инде башка безнең Россия шартларында охшаган илләр дә юк түгел. Менә, мәсәлән, Малайзияне алсаң, анда мөселманнар саны 60 чама процент булса, 40 процент мөселманнар түгел. Ул барыбер безгә ничектер охшаш. Һәм анда укыган егетләребез, мәсәлән, алар бит инде башка фикерле. Менә, мәсәлән, шуның өчен мин уйлыйм, алар уңышка да ирешәләр. Менә берсесе, сез беләсез, Ленар Якупов, ул инде хәтта хөкүмәт әгъзасы булды. Ислам университетында укып, Малайзиядә. Икенчесе, Намир Шаһалиев, ул Фәннәр академиябезнең шул Ислам бүлеге мөдире булып эшли хәзер. Димәк, алар востребованный, алар белән кирәк. Димәк, бигрәге хокукый режимны да аңлый. Исламны да аңлый, икътисадны да аңлый. Чөнки алар менә шундый илдә тәрбия алдылар. Россия шартларына якын ул. Анда менә бу мөселманнар, мөселманнар булмаганнар, мөнәсәбәт кору, исламны аңлау башка. Россиягә туры килә. Яки менә мәсәлән Төркияне алыйк. Төркиядә дә бит инде анда күпчелегендә әлбәттә мөселманнар булса да, Шул ук вакытта дөньяви кануният. Анда дәүләт барыбер исламны таныган хәлдә, дини факторны хөрмәт итә торган факт нигездә, әмма ул светский, ул инде лаик, шул дөньяви дәүләт булып санала. Ул да Россиягә якын.
Ничек аңлатасыз? Менә безнең, сезнең соравыгызның икенче ягы бар иде. Менә бу ислам эчендә, менә безнең руханилар арасында да дифференциация бар. Караш төрлелеге һәм төрле дини агымнарга симпатия белдерү. Менә дөрес әйтәсез, шактый яшьләребез Согуд Гарәбстанда белем алды, кайберләре Төркиядә, Пакыстанда, хәтта башка илләрдә. Анда төрле карашлар өйрәтелә. Һәм алар күп вакытта менә безнең илебездәге ситуация белән туры килми. Бу объектив нигез бар, чөнки Согуд Гарәбстанын алсаң, анда бит инде башка диннәр хәрәкәт итү тыелган. Чиркәү төзеп булмый анда. Ул чиркәү службасын нелегаль рәвештә йортта үткәрсәң, төрмәгә утырталар. Евангелие тыелган әдәбият. Евангелиены сакласаң, сине шулай төрмәгә утырталар. Шартлар башка. Без аны тәнкыйть итмибез, әмма Россия белән туры килми ул. Шуның өчен инде анда өйрәтелгән исламның аңлавы, ул безнең белән бәрабәр түгел. Әмма ислам дөньясында бит инде башка безнең Россия шартларында охшаган илләр дә юк түгел. Менә, мәсәлән, Малайзияне алсаң, анда мөселманнар саны 60 чама процент булса, 40 процент мөселманнар түгел. Ул барыбер безгә ничектер охшаш. Һәм анда укыган егетләребез, мәсәлән, алар бит инде башка фикерле. Менә, мәсәлән, шуның өчен мин уйлыйм, алар уңышка да ирешәләр. Менә берсесе, сез беләсез, Ленар Якупов, ул инде хәтта хөкүмәт әгъзасы булды. Ислам университетында укып, Малайзиядә. Икенчесе, Дамир Шаһәвиев, ул Фәннәр академиябезнең шул Ислам бүлеге мөдире булып эшли хәзер. Димәк, алар востребованы, алар Димәк, билгеле хокукый режимны да аңлый. Исламны да аңлый, икътисадны да аңлый. Чөнки алар менә шундый илдә тәрбия алдылар. Россия шартларына якын ул. Анда менә бу мөселманнар, мөселманнан булмаганнар, мөнәсәбәт кору, исламны аңлау башка. Россиягә туры килә. Яки менә мәсәлән Төркияне алыйк. Төркиядә дә бит инде анда күпчелегендә әлбәттә мөселманнар булса да, Шул ук вакытта дөньяви кануният. Анда дәүләт барыбер исламны таныган хәлдә, дини факторны хөрмәт итә торган факт нигездә, әмма ул светский, ул инде лаик, шул дөньяви дәүләт булып санала. Ул да Россиягә якын. Менә шунда укыганнар биредә табалар үзләрен, уңышка ирешәләр. Ә менә Гарәбстанда укыганнары, кызганычка каршы, күп очракта проблема тудыралар. Ни өчен алай икән ул? Менә чөнки... Аларның дини белемнәре начар түгел. Шартлары башка, исламны аңлавы башка. Алар инде менә бу Россия шартларына туры килмәүдән генә мин аңлатам. Һәм минемчә, бу проблеманы хәл итеп була. Бу дәваланырлык, бу ниндидер инде кискен, хәл ителмәслек бер фаҗига түгел. Миңа калса, менә бу безнең өченче форумнар инде. Шуннан да файдалары, файдасы бар аларның. Безгә өйрәнергә кирәк отып алырга бик гади фикерне. Менә бар милләтсез дип әйтик инде, гомуми ислам дип әйтик инде, дә? Әмма ул, менә бу берадәрлек, бөтендөнья ислам өммәте, ул бит инде милләтсез түгел. Менә күрәсез бит, ул бит отрядлардан тора. Өммәтебездә гарәпләр бар, төрекләр бар, индонезиялеләр бар, пакстанлылар бар, иранлылар бар. Ни өчен татарга булмаска анда? Булыйк без бер отряд булып һәм үз милли нигезебездә, үз телебездә, үз исламны аңлавыбыз рецепт белән керик шунда бер элемент булып. Монда бит сүз тормый. Менә беркайчан да беркем дә күрсәткән юк. Менә мәсәлән татар булмадың исә, син мәсәлән ниндидер яхшырак мөселман булдың или башка. Юк бит. Син барыбер миллилекне югалтмыйсың. Син татарлыкны саттың икән, барыбер яки урыс буласың син, урыс теллегә әйләнсәң. Яки гарәп буласың, гарәп теленә күчсәң. Яки төрек буласың. Рус телле татар җанлы мөселманнар да бар. Ну алар барыбер бит инде факта, менә ничек кенә без әйтмик, әмма менә бу икейөзлелектән арынасы килә минем. Менә тел, ул менә милләтнең төп признагы ул. Ә сез үзегез ничек карыйсыз, безнең милләттәшләребез бар, христиан милләттәшләребез һәм атеист милләттәшләребез, бәлки яһүди дине тотучылар да бардыр. Ничек карыйсыз, алар кемнәр соң, алар менә ничек кабул итте, аларны кыерсытмыйлармы мөселман? Без аларны кыерсытмыйб. Но, минемчә, монда да ниндидер бер икейөзлелекнең чалымы бар, гафу итегез, Римзил әфәнде. Чөнки менә бу татар халкы, ул инде ассоциацияләнә ислам белән. Берничек тә менә, сез менә мәсәлән, христиан татарлардан сорасагыз, сез кемнәр дип, Алар бит без татар дип әйтергә ашыкмый. Алар керәшеннәр дип әйтә. Без бу халыкка бернинди катнашыбыз юк дип. Керәшен татарлар алар. Ну барыбер, мин әйтәм, аларның бит үз, безнең фикеребез алар турында бер нәрсә, әмма алар үз идентификация турында бит инде башкача фикерле. Ә менә караимнардан сорасаң, алар татарча аралаша, әмма алар яһүд динен тота. Шуның өчен инде менә идент Кеше ничек үз турыда уйлый? Менә шуннан, минемчә, атларга кирәк. Без Апанай мәчете имам-хатыйбы, мөфтиятнең дин һәм мәгариф һәм фән бүлеге мөдире, Иман нәшрияты җитәкчесе Вәлиулла Якуп белән сөйләшәбез. Вәлиулла әфәнде, сез менә әле әйткән фикер турында әз генә бәхәсләшсәк буламы? Синдер татар кешесе дигән милли гимн булырлык җырны ның текстын Татарстанның халык шагыйре Гәрәй Рәхим, Григорий Родионов язган. Ул анда татарлык та, мөселманлыкка мөнәсәбәт тә бар. Башка кешеләрен дә беләм, керәшеннәрдән. Менә дигән шигурлар. Мин Иван Захарович Иванов турында фильм төшергән идем заманында. Журналист Саша Долгов бар. Ну, аларның чыгышлары буенча, алар башка дин гаиләсеннән, башка дин мөхитеннән чыккан. Инде нишләтәбез аларны ни нида татарин дип әйтик ме? Юк, сез мине аңламадыгыз. Мин бит сүзне башладым, менә милләткә керү төп признакы телле булу. Алар бит татар телен беләләр. Алар бит инде Телне белә, ләкин татарлар. ди, кайберләре дини, дини яктан бик Дини менә яктан ул менә беләсезме бутамый ике нәрсәне. Менә мин әйтәм, менә мәсәлән безнең кайбер кардәшләребез, Татар халкы арасында кызганыч алар бар. Алар әйтәләр, татар те-, менә бит мәчетләрне бетерүчеләр бит инде беренче татарлар йөри. Кызганыч ки, менә бу Россия шәһәрләре чыксагыз, татар телен вәгазьдә бетерү кирәк дип, тәләп итеп, өстәлгә сугып йөрүче татарлар бетерелә. Керәшеннәр түгел әйе. Юк, татарлар.
Менә алар татар телен белмиләр. Һәм алар менә, мәсәлән, әйтәләр, Менә без татар телсез дә татар булып бит. Менә бу мөмкин түгел. Әгәр инде син татар телен белмисең икән, менә минем бик шигем зур татар микән ул кеше. Әгәр инде ул татар булса, телне өйрәнү бик җиңел. Республика турында сөйләшик. Әйе, Чечен Республикасы тергезелде, сугышлардан Аллага шөкер чыгып киләләр. Узган җомгада Рамзан Кадыйров шәхсән оештырган Нашидлар, дини җырлар конкурсы НТВ телевидениесендә күрсәтелде һәм ул интернетта да бар. Аны безнең тамашачылар да күреп, аны шундый итеп оештырганнар. Анда небоскреб, зур йортлар, утлар килеп чыга, бөтенләй башка ил кебек. Һәм анда Рамзан Кадыйров Мин Россиянең төп мөселманы дип ычкындырды. Аның андый ихтыяры да, бәлки, хакымы яки анда бардыр, ләкин бу эшләр, бу көндәшлек нәтиҗәсе микән? Мин, мәсәлән, Россиянең төп мөселманнарының башка кешеләрдер дип чамалыйм инде. Һәрхәлдә, Кавказдагыларның үзенеке буладыр. Идел-Уралда, Россиядә безнең лидерларыбыз, үзебезнең бар. Ничек, нишли соң менә безнең милләттәшләребез, мөселманнар, ничектер көндәш итеп яки көнләшеп карыйлар микән? Менә бу зур шоудан соң нинди дә булса тынычсызлык яки көндәшлек сизелдеме сезнең җәмәгать мәхәлләдә? Юк, без андый нәрсәләргә сөенәбез генә. Чөнки ул бит инде үзенчә исламны пропагандалауга зур адым. Әмма менә бу сез әйткән нәрсәләрне дә анализларга кирәк. Чөнки бу бит үзенә күрә лидерлыкка кизәнү, дәгъва белдерү. Ә без бит инде, әлбәттә, менә минемчә, без милләт буларак, мөселманнар буларак, Менә мин әйтим инде, өммәт ул милләтсез була алмый. Ул барыбер милли отрядлардан тора. Шуның өчен инде үзебезне кая кертергә тиешбез? Чөнки менә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сәхих хәдисләрен карасак, анда бит инде садаканы кемнән башларга кушылган? Үзеңнән. Үзеңә башта кайгыртырга, гаиләңне, күршеләреңне, аннары инде башкаларны. Менә без татарлар. Безгә шәргый белем, менә татар имамнары биргәтә. Кемне кайгыртырга тиеш сез? Сомалинымы, яки афганларнымы? Без бит инде, әгәр инде татар ми ми милләттән, татар халкында имам итеп куелган безгән, табигый, үз халкынны кайгыртырга кирәк беренче. Шул хәдискә бинаән, шуңа таянып. Үзеңнән башларга кирәк. Шуның өчен инде менә бу Чечняның шундый ачыктан-ачык эшчәнлек алып баруы да, ул бит гыйбрәт безнең өчен. Менә шулай булырга кирәк. Оялырга кирәк түгел, үзеңне уйларга кирәк беренче нәүбәттә. Менә бу татар халкын мәчетләргә җыю булсынмы, татар культурасын күтәрү булсынмы, республикасының, республикабызның абруен бөтен дөнья күләмендә күтәрү булсынмы? Без эшләмәсәк, моны кем эшләсен? Шулай булгач, Рамзан Кадыйров Төньяк Кавказдагы мөселманнарның лидеры дип әйтергә буладыр инде, үзе немец мөфти улы булгач, Заманында, ләкин бөтен Россия күләмендә Идел-Урал, Себер ягына килгәндә, күрәсең, монда һәркемнең үз төбәге яки үз даирәсе бардыр, мөгаен. Ә шулай да, менә безнең өчен нинди абруйлар, нинди авторитетлар, нинди зур шәхесләр бар? Менә без, мөселманнар, Идел-Уралдагы мөселманнар, һаман да кемгә күз терәп торабыз? Без беләбез бит инде, Төньяк Кавказ имамнарына яки президентларына түгел. Кемнәргә таянабыз? Бездә бердәнбер лидер булырга тиешме? Берничә булырга тиешме? Менә шундый пигамбәр түгел, ә шәхесләр. Минемчә, формаль карарга кирәк түгел. Менә безнең халкыбыз өчен, республикабыз өчен нәрсә файдалырак, шуңа тотынырга кирәк. Менә үз мәнфәгатебезне онытмаска кирәк. Иң беренче, минемчә, шул. Беләсезме, Татарстаныбыз бар. Аны сакларга, үстерергә, куәтләндерергә кирәк. Бу безнең бөтенебезнең бурычы. Татар халкы бар. Шуның өчен инде халык арасында әзме-күпме лидерлар бар. Аларның инде тәэсир көчләре хасил булды, тупланды. Алар бит инде гомер буе эшләгәннәр бар. Шуларны да истә тотып, менә бу бердәм мәнфәгатькә кушарга кирәк. Әмма шул ук вакытта онытмаска кирәк. Менә безнең бар Татарстан Республикасы. Минемчә, ул инде Казан шәһәрендә эзлекле бер варис булып тора. Безнең бар булган Идел, Кама, Болгарстан дәүләте булган, Алтын Урда дәүләте булган, Казан ханлыгы булган, аннары инде шул автономия, Татарстан автономияле республикасы булган, хәзер Татарстан җөмһүрияте хасил булган. Менә бу эзлеклелек бар бит инде тарихта. Биредә Һәм дәүләти, һәм рухи, һәм дини, мәдәни үзәк булган, мәркәз булган. Һәм ул бөтен халкыбызга, ничек әйтим инде, үзенең менә шундый бәрәкәтле тәэсирен таратып торган, җәлеп иткән үзенә. Шуның өчен инде, минемчә, бик сәер булыр иде Казаннан тыш урыннарда ниндидер авторитетны эзләү, абруйны эзләү. Минемчә, менә үзебездә булган, Лидерларны үстерергә кирәк, аларны танытырга кирәк һәм алар тирәсендә тупланырга кирәк. Сарытау мөфтие мөкатдәс хәзрәт Бибарсов кайбер сәбәпләр аркасында Болгарга бармыйк дигән мөрәҗәгатьләр дә белән дә чыкты. Дашим Намбәков сыны буенча бәхәсләр бик кызу барды, хәлбуки бу изге ният белән башланган эшләрдер инде. Менә безгә нәрсә комачаулар берләшергә, берләшеп булыр микән, менә шундый субъектив яки аерым вакыйгаларның сәбәбе аркасында Болгар тирәсендә, әле уның да Болгарга барасы бар әле анда, менә җитди сәбәпләр бармы аерымланырга Татарстан белән Идел-Уралдагы, Россия төбәкләрендәге мөселманнарның каршылыгы өчен?
Безгә бөтен тырышлыкты куярга кирәк бердәмлекне саклауга. Менә бу инде, ничек әйтим инде, үзенә күрә бер куыклар булыр ул. Әмма ул куаклар безгә комача итмәскә тиеш. Менә кызганыч ситуация бу скульптура белән дә хасил булган. Әмма аңардан бит инде барыбер бер лаеклы чыгу юлын табарга кирәк безгә. Болгарны сез кабул итәсезме Мәккәдәге Хәрам мәчете белән? Болгарда дөньяви зона яки анда кешеләр, башка дин кешеләре яшәгән башка рестораннар булган һәм тарихи һәм дини комплексның икесенең дә бер төбәктә булуы мөмкинме? Аның бит инде без әйтмибез ул ниндидер бөтен дөнья күләмендә изгелек урыны дип. Менә ул бит изге дигән сүзнең этажлары бар дип әйтик. Менә мәсәлән, Мәккә Мәдинә ул бөтен дөнья мөселманнары өчен изге урын. Әмма һәр һәр мөселман халкының үз изге урыннары бар. Менә мәсәлән, Босниядә хәзер Сребреница. Ул алар өчен изге бит инде. Анда бит инде алар ел саен киләләр, шулай бит әнә. Һәм авыл башнякларга бит инде әйтеп булмый, нәрсәгә монда ел саен йөрисез, бу дөрес түгел, дини яктан бу өйдә утырып та дога кылсагыз да бик мәкъбүл дип. Сәер ул яннары, шулай бит инде. Менә полякларда бар инде үзләренең концлагерьлары, мәсәлән, Освенцим. Аларның өчен инде ул менә, ничек әйтим инде, бәгырьләренә үткән бер нәрсә. Безнең дә Болгарыбыз бит инде ул туздырылган. Анда бит инде ничә гасыр кеше дә яшәмәгән. Ул менә шундый урын безнең өчен. Кызганыч һәм кыйммәтле урын. Шуның өчен без анда бит гыйбрәтләнергә барабыз. Анда сөенергә генә түгел. Менә мәсәлән, нинди Дәүләтебез булган, вәйлән булган, хәрәбә генә калган. Шулай түгелме соң инде? Һәм аны тергезү бара.
Тергезү бара.
Шуның өчен инде анда менә ничектер формаль генә карамаска кирәк. Һәм анда бит йөзләгән ел дәвамында революция кадәр чиркәүләр булган, монастырь булган анда. Менә бөтен бу хәзерге мавзолейлар дип әйтик инде, палаталар, аларның өстләрендә бит тәре торган. Ә безнең халык туктаганмы соң анда йөргәннәр бит. Тәредән дә куркмаганнар. йөргәннәр, гыйбрәтләнгәннәр, ниндидер үзенә рухи ныклык алганнар. Чөнки ул бит революция кадәр дә шул чиркәүнең астында менә бу гарәп телендә язылган аятләр куелган кабер ташлары уелып күренеп тора иде. Безнең бабалар бар бу җиргә. Анда бит бөтен статистика бар, революция кадәр меңләгән кеше зиярат иткән булганнар. Шуның өчен инде минемчә, менә мин барыбер хаҗ түгел.
Ул ниндидер скульптура булсынмы, юкмы, ул безгә берни комачу итмәячәк. Анда Болгарда һәм минемчә, менә мин бу кардәшләрне чакырыр идем, ниндидер менә акыллы булуга, зихенне эшләтергә. Чөнки хәзерге вакытта да Болгар шәһәрендә, менә бу элеккеге Спаск бит инде ул фактта, урыс шәһәре ул. Анда нинди генә скульптура юк. Анда совет стильдәге скульптуралар да күп хәзер тора. Нәрсәгә дә юк бит инде анда. Болгарга барганда да хәтта менә Оленмасын инде ват кебек бит инде скульптуралар. Һәр район үзәгендә тора әле Ленин һәйкәлләре. Менә Казан шәһәрендә без Болгар Зәдид дибез. Яңа Болгар бит инде безнең өчен ул, да? Болгар Зәдид дигән э, э, ватамасы да бар. Ну, монда да бит инде менә Бауманга чыксаң, су анасы скульптурасы тора. Тоже ведьма бит инде, русча әйткәндә. Камал театрының каршында эшләгән Шүрәле, ул чорт бит инде, демон. Менә шундый, шуның өчен Камал театрына йөрмикме? Менә ул бит инде менә Мөкаддәс абый шулай нагнетать итә инде ул менә скульптура өчен Болгара бармый без дип. Ну алайса Камал театрына ни өчен киләсең ул? Анда бит инде Шүрәле скульптурасы тора. Менә шундый менә нелепоська, ниндидер менә абсурдка җиткермәскә кирәк. Ничек кенә ул булынмасын, без инде тырышлык куярга тиешбез. Ул акыллы рәвештә, менә бу мөселман зонасы да тыш куелса да тыш булырга тиеш, мәчеттән күренмәскә тиеш. Куелмаса бик яхшы. Әмма куелса да, без ничек йөрдек, шулай йөрячәкбез.
Коръәндә дә, хәдисләрдә дә бар бугай инде. Тупыкларга табынмагыз, табынмагызка, хәтта каберлекләргә табынмаска, бернәрсәгә дә табынмаска, Алланы гына яратырга. Димәк, Болгарга килүнең нияте дә, ул хаҗга барган, Мәккәгә барган ның кәеф түгел, тарихны хөрмәт итү, искә алу, өлкән буыннарны, дәүләтләрне, дәүләтне искә алу дигән сүз. Шуңа күрә җын тыныч күңел белән. Барырга була, ләкин бутарга ярамый инде бу эшләр. Табынмаска ярамый, менә бакчага да табынмаска кирәк. Скульптурага да табынмаска кирәк. Хәтта өлкән абруйларның да каберлекләренә дә намаз кылына. Менә долларда да бит инде ниндидер рәсемнәр бар. Безнең рубльләрдә дә ниндидер тәреләр бар. Ул тәнкыйть итүчеләр бит ул куе йөрәк янында саклыйлар ул долларларны. Шуның өчен инде менә минемчә иң мөхиме Ният керсез булырга тиеш. Мәгәр Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылырга кирәк. Болгарга барганда да табынырга түгел, Аллаһ Тәгаләне берләргә, Аллаһ Тәгаләне барларга гына барабыз. Шул гамь.
Шулай итеп, хәзерге дини терелеш вакытында күпмилләтле төбәктә Күпмилләтле шәһәрләрдә, мөселманнарның арасында, милләттәшләр арасында төрле төркемнәр булган вакытта, димәк, сабыррак хәрәкәт иткәндә һәм үзенең иманыңны иң башта үз балаларыңа, туганнарыңа керткәндә, дининең тыныч кына, бердәм генә терелүенә ышанасызмы? Бу инде соңгы сорау. Әлбәттә, менә минем иманым камил, менә татар халкы бөтен дөнья күләмендә бер үрнәк булырдай халык ул. Чөнки менә безнең менталитет шундый. Без күпне күргән, безнең зур тәҗрибәбез бар, компромисс табу ягыннан. Без нинди генә золым күрмәгәнбез. Менә тарихны укып карасаң, гыйбрәтләнерлек әйберләребез нихәтле. Ә шуңа карамастан, нинди генә ачы язмыш булмасын, Безнең халкыбыз иманын саклаган. Менә форсат чыгу белән дә, сез күрәсезме, менә Октябрь революциясе, Февраль революциясе, Октябрь революциясе булганнан соң да, анда бит ниндидер азатлык булды, империя белән караганда. Бермә-бер мәчетләр саны үсте, бермә-бер мәдрәсәләр сыйфаты үзгәрде. Менә хәзер дә перестройка форсатын ачты безгә. Ничек мәчетләребез гөмбә кебек үсә? Нинди иманга тартылыш, сагыну бар халкыбызда? Бу бит инде күрсәтә, менә безнең халкыбызда уникаль бер тәҗрибә бар. Ничек асыл ислам динен менә шундый Европа шартларында, башка халыклар белән бергәлектә тота белү. Һәм бу мисал, минемчә, халкыбыз эчендә генә йомылып калмас. Ул менә бөтен дөнья өчен якты мисал һәм киләчәккә үзенә күрә бер рецепт булачак. Бу безнең беренче әңгәмәбез. Вәлиулла Якупка бик зур рәхмәт бу әңгәмәдә катнашкан өчен. Әлбәттә, Зилант ТВ каналында тагы да кискенрәк, бәхәслерәк әңгәмәләр дә булыр, бәлки бергәләп тә дәвам итәрбез. Ә киләчәктә без шушы ук формадагы әңгәмәләрне дәүләт, фән, мәдәният эшлеклеләре, милиция, прокуратура, мәхкәмә дә эшләүчеләр һәм шул ук хокук яклан саклана торган утыра торган урыннарда утыручыларны да катнаштырып, дөреслек турында әңгәмәләр алып барырбыз. Безнең милләттәшләребез, дин кардәшләребез аңлап, төбенә тоз куеп, анализлап яши торган халык, без дә шулай шушы юлдан барырбыз, бу әңгәмәне Римзил вәли алып барды.